Cylch Meithrin Hermon. Dwi'n byw yn Crymych ar hyn o bryd. Mae doi o blant 'da fi yn mynd i'r cylch. Dwi wedi bod cefnogi Cylch Meithrin Hermon am sawl blwyddyn bach nawr. Mae Dwi wedi bod cadeirydd yn y clwb, yn y cylch, am jyst dros blwyddyn. Fel rhan o'n tîm ni ar y pwyllgor, mae 'da ni doi drysorydd, Anita Ward a Catherine Watkins, a mae Susanna Dearden fel ysgrifennydd, a maen nhw'n helpu fi Neu lot o gwaith. Shwmae, Mandy Phillips dw i, dw i'n gyd-arweinydd Cylch Meithrin Hermon gyda Bethan James. Ni'n enwebu Iwan Ward, fe yw cadeirydd y pwyllgor gyda ni. Mae'n weithgar iawn, mae e o hyd yn barod i helpu unrhyw beth sy eisiau arno ni, mae e 'na bob tro. Mae'n delw'n dda 'da rieni a mae jyst yn top man. Diolch. Mae da Ioan doi fachgen ynghylch, Caeden a Ollie, a maen nhw wedi bod da ni'n aros sawl blwyddyn. Mae Caeden yn mynd lan nawr i Ysgol y Frenni, ond mae Ollie yn aros ar ôl da ni. Yym, jyst y flwyddyn 'leni mae wedi codi arian wrth wneud disgo, yy ffair Nadolig, rasys hwyed. Mae fe jyst yn good boy. Pob lwc Ioan. Ni 'di codi lot o arian yn cylch yn y flwyddyn dwetha. Yy, ni 'di neud sawl digwyddiad fach i codi arian. Yn ddiweddar wnaethon ni ras hwyed, um, lawr y Trafynach, neu garon ni hwyed i fynd o un bont lawr yr afon i bont arall. Mae'r plant wedi'n joio watcho'r hwyed yn mynd lawr yr afon, a joio sy'n blwchu. Gethon ni uh, disgo i'r plant Yy, coden ni lot o arian os oedd ni. A goron ni hwnnw i unrhyw un yn yr ardal oedd moyn dod, a we llon lle o blant yn ni. Gethon ni ffrae reiaf nôl y mis Tachwedd, a codwn ni lot fowr o arian os oedd ni uh, pobl yn talu calfordydd a gwerthu nwyddau nhw a gethon ni ocsiwn fach a codwn ni lot fowr o arian yn yr ocsiwn. Mae pobl hefyd wedi bod yn gwneud pethau i ni um, Gaethon ni cyfraniad o Tractor Run, coron nhw lwmpyn fach o arian i ni a roeon ni, roeon nhw hanner yr arian i Cylch Meithrin Hermon. A mae pethau fel 'na yn help fawr iawn i'r cylch yn yr ardal. Gyda'r arian ni'n codi, yym, 'yn ni'n defnyddio fe i brynu adnoddau newydd i'r cylch, yym, gwella gwella pethau yn yr ystafelloedd sydd gyda ni a i helpu talu rent a os oes unrhyw eisiau unrhyw beth ar y cylch um, fel ink i'r printers felly neu um, papur bwrdd newyddion newydd unrhyw beth fel la i ni'n gallu iwso'r arian o'r pot wedyn um, i talu amdanyn nhw. Amser ni'n cynnal digwyddiadau i helpu codi arian i'r cylch, mae'n dda iawn achos mae gwmynt o plant yn dod o tu fas ardal Nhermon i cylch, i'r cylch, a mae fe'n cyfle i dod â rhieni gyda'i gilydd yym i cwrdd, cael y sgwrs, dod i nabod rhieni arall, dod, dod i gwybod pwy yw rhieni y plant, achos mae plant yn siarad yn biti plant arall yn y cylch, a jyst i, i pob un cael dod at ei gilydd i, i nabod ei gilydd. Ond sy'n ein hysbysebu um, am y digwyddiadau sydd gyda ni gyda'r cylch. Yym, ni'n defnyddio Facebook a creu posteri a amser ni yn hysbysebu i wneud yn siŵr bod ni'n wneud yn Cymraeg ac yn Saesneg fel bod pawb yn gallu gweld achos mae rhai rhieni 'da ni sydd dim ond yn siarad Saesneg a mae rhai rhieni 'da ni sydd dim ond yn siarad Cymraeg etre. So mae'n neis bod ni'n gallu cael e yn ddwyieithog i dangos i pob un.